Gülşat! Gülşat! Näme? Men saňa düýn näme diýdim? Näme diýdiň? Men ertir ýygnaga gitmän ak köýnek ütükläp goý diýdim. Şu köýnekde ýygnaga gidip bolýarmy, hä? Ýygnaga gidip bolýarmy şu köýnekde? Aý, näde?

Jigim, turduň säma? Hawa, ertiriň haýyrly bolsun! Sag bol. Meni sagaldyma öwrenýärsiň? Ýok, gelinjimden soraýmasam. Bolýa. Hemmeje how! Sagydyňy görmediňmi? Oý, sagydyň düýn nirde goýandygyň şo taýda durandyr-da. Nirde goýanym ýadyma düşenok. Seň şu günler ýadyňa bir zad-a bolýa. Köýnegiňi çöwrüp iýipsiň-ä. Aý, ini. Senem şo başagaýlygyňy. Haçan bolsam bir zatlaryň pikirini edip ýörsüň. Futbol, futbol diýip çykaýa şu futbolyň içinden. Sen näbilýäň bu futbolyň pikir edýänini? Ýok, kimdir birini ýatlap, pikire çümüp ýören bolsa näbilýäň? Kimdir biri baram bolsa, ine şu kimdir birine nebsi maýyl. Boldy, özüňiz düşünişýänsiňiz-dä. Bolýar indi. Wiý, sen näme, köýnegiňi ýöne düzedip geýäýjek bolýaňmy? Hawa. Ýok, haçanda bilmän eşigiňi çöwregeýeňde, gowy arzuwlaň birini edip düzedip geýilýändir. Bolýar indi. Maňa owadanja, akyllyja elti arzuw edeweriň. Aşyr,

Bol, onda bar-a, şu içmegiň näme içmegi bar? Içmegem dursun, dursun, sebäbi bar-a, men egnim at bolup orna aňyrda. Bolýa. Dur, dur. Geç beýläk. Beýläk geç. Geç häzir görkezeýin men. Şu näme ýaly maňa? Şu näme? Gulagyňy arassalarsyň. Ýok, gulagymy bärde arassalaýaryn gelip. Ine, häzir görkezýän ýa. Nätdi? Aşyrgül.

Sen aýdymçymy? Şeýle gerek. Aý bildim men biler diýär a bildi de. Gördüňmi aý. Sen aýdymyň gowy görýäne. Baý bir diňleýän seret. Gök asmanda kepderi göý aşkyň depderi. Goşa sesi. Ol aýdym meňki däl a ol Annagul Muratdurdyýewiň aýdyma. Wiý hä hä ol Annagulýyň aýdyma. Ýok seň aýdymyň bar a beýleki. Zülpüň seniň, zülpleriň seniň, Öwser gara zülpüň seniň, Zülpleriň! Ýok, onsoň ol, ol aýdymam meňki däl. Meňki däl, ol aýdymam Ahmet Atyjanowyň aýdymy. Ol seniň aýdymçyňmyr özi? Hawa, meň aýdymymy diňläp görmediňmi? Ýok, nähili aýdymyň bar? Eýýäm, eýýäm, unutdyňmy, eýýäm, eýýäm, Bagtlymy sen, eýýäm, eýýäm, Nädip tapdyň menden has söýýän diýip bir aýdymym bar-a.

Unutdyňmy eý aý. Meňem aňyma saldyňa ýene eýýäm eýýäm diýip duran boldum da aw. Aý. Getir men götereýin. Goýsana gyz. Entek güýjüm kuwwatym bar. Özüm göterýän. Ah şulara dagy sähel sähel ýüz beräýdim dagy bara. Waý oň bolup ýörşüni. Agy, uzakly gün şu giň ullakan jaýda etmäne iş tapanokmyka? Wahşy taňadalar gürle diýseň goýsana. Heý özüňeme gün uzak bugün agzyň duranokda gürläp gürläp ýadagokmy gyz? Entegem bara meň janym sag bolup dik durun. Şu men bolmasam hojalyk ýatýa. Salam goňşular. Salam. Gurgunmysyň? Gülşat jan idil şuma sen aglap dur. Şeýle. Hawa, şu gelniň işi gaty kän öýtýän, uzak gün hysyrdap ýör diýdikdä. Hojalygyň işine gutarma barmy diýsene. A senem arasynda bir dynç alaýmaly ekeniň-dä gyzym. Iş diýip alyp barýan işim ýok-aý Lälejan ballygym. Elim işe ýetirenok tüweleme. Şeýlemi? Aý belet-ä belet aý Lälejan tüweleme işiň yrgyn. Ýöne şo çagany bir bir ýere işe zada ýerleşdiräýmeli ekeniňiz. Agy günüzek gün öýüň içine içi gysýandyr onuň. Waý, enesi, aý Lälejan işe başlapdyr-a. Jahan döredijilik merkezinde işleýä. Agy, seniň bar-a şu bilmeýän zadyň ýokmy agy? Aý, tüweleme, bolup dur, yrsgynly iş bolsun. Ýör. Munyň satlykmy? Ýok, Atajan, aldym. Reňkini açyp görmedim. Ýok, gül ýaly tüweleme. Ana, toý-baýramlarymyz köp-ä, geýer ýörerkä. Oňarýan geldim. Şeýdip bar-a, öz ýoldaşyňyza seredip ýörseňiz, daş-töweregiňdäkileriňem garaýşy üýtgeşik bor, abraýyň artar. Käşgä, beýleki gelinlerem şeýdip seretseler ýoldaşlaryna. Heh, enesi, ýoldaşymyzyň-a bezegi ýetýändir-le. Ýör. Nirde ýok zat tapyp gelip başymy gowga salýalarda. Gel. Aşyk, çagyran eken eger. Näçe wagt geçdi çagrany? Baş eşidenden-ä geldim. Ýaňy geleninde aýtdylar-da çagranyňyzy. Bolýa gyssama şol elime jaň edäýmelik eňiz-de. Indi senem maňa öwret näme etmelidigini. Belki ýerimizi çalşakda, şonda görkezerdiň işgäriň nädip çagyrmalydygyny. Aý, men-ä gowy neçek bolum, biziňki tertine durlaý. Nämem bolýar, nämem bolmaýar, men özüm gowy bilýän. Sen ýolunda bizde kim bolup işleýäň? HBH. Kim? HBH. Kim diýip soraýaňmy? HBH, hojalyk boýunça hünärmen. Bilýän-ä başda. Sen özüň bilýän bolsaň bolýar-a.

Neme, başlyga bir işdäji adam bersene başlyk ýanyma. Kimi bereý? Aýnany beräý başlyk. Şu Aýna bilen derňeşik. Aýnany? Bolýa, Aýna bolsa Aýna bolsun. Bar, wagtynda ýetişseňiz bolýa. Boldy başlyk, ony derrew ýazarys Aýna bilen. Näbileýin-ä, bu aşyk-magşuklardan iş bitäýse. Şul öýüň işine gutarma gurbanka! Uzaklygyny hysyrdanypjyk geçýän-ä. Daň bilen-ä çykyp gitýär süssenekläp. Il ýatyp, it uklansoňam, Gelneje jan, ýadadym. Iýmäne näme taýar naharba diýip. Wah! Şul öýüň uly gyzdyrynow, gelnejeme kömek gerekmikä diýjek gümanasy ýok. Ili gepletseňem, Ynha, Zyýadaň şeýle bir owadan, şeýle bir akylly balyzy bar diýýärler. Kömekleşýändir, el-aýak ýaly diýýärler. Ýöne welin muň özüne iki sany zyýada gereg-ä kömek etmäne. Goý, gelnejem jandan aýlanaýyn. Gelneje, naharyňam ýaman süýji bolupdyr-da. Hezil edip iýdik-dä. Günortan ara kesmägenem gowy bolaýypdyr, hä? Hä-ä. Gelneje, agşama näme nahar bişirjek? Suw jormasana, uly gyz halyňa. Agşama näme nahar bişirjek diý. Zakgun bişirjek. Gelneje, Sen şu nirme bişirseňem bara döneýin ýa-da. Ana agamam şeý diýýä gelneje. Waý, agam, magam, nirden tapýaň beýle suwjuk sözleri? Men saňa belet. Aşyra özüňe gerek zatlar aldyrmak üçin ýat tutanja sözleňdir bi. Goýaweri gelneje, iline üýtgeşik alynýan zadymyz ýokmy, bir aýda ýylda bir gezek zat alýalar-la. Daş etsin, a gyz, aşyra gyz jigimiň boýy ýetipdir, ilden kem bolmasyn diýip, diňe saňa zat alyp berýär-ä. Soňky dowur maňa zat alyp bermesini goýdy. Hana, Gülşada seret, Aýda bir atlaz geýýär. Eneje jan, seňem gaharyň gelse agam gap tutanyň kem görä goga ýitýän-ä. Waý, bar git sen işiňe. Bor gelneje jan, men onda gideýin. Ýaňam Merdanyň ulagynda geldik. Atajan goňşym arakesmede soň alyp gideýin diýdi. Gowulagy hä, başlykdyryn diýenok. Işde-de her iki ädimden halymyzdan habar tutup durýar. Agy, Senem oň hajyk-hujugyny allanyp, olaň törüne geçenini duýman galaýma. Gelneje? O nämäň töri? Düşünýän dälsiň-ow-ä? Hana, Gülşat goňşam, Merdan janyň maňlaýyndan Dünýäjan ýaly akyllyja gyz duşaýsa diýip, iki sözüniň birini aýdyp otyr. Näme, düşünmeýändir öýtýäňmi şo zatlara? Gelneje jan, nirdäki ýok zatlary kelläňi agyrdyp ýörsüň-dä? Bol-ä, men Genje jan, gitdim. Sag-aman bar. Şu görde duruber. Ahyry soň şu goňşulardan çykaýmasa meňem zat bilmedigim. Wah, ballyjygym, Gülşat goňşa çaý demläp bermeli bolaýarmyka? Salam goňşy. Salam goňşy siziň durun durun. Ewoý seniň haçan ýazmaýyň. Başardymdan çalýan aýdymam aýdýan. Ewoý näme dilleşdiňizmaý. Kim bilen näme bolan bir aýt goňşy. Ýok men barybir taparyn barybir taparyn. Nämäni taparsyň? Akylymy? Näme diýýäň? Näme ýitirdiň diýýän.

Ýaňky görenlerim hakykatmy ýa meň gözüme göründimi? Näme gyzy, ýaňky diýeniň nämeler görnüp ýör seň gözüňe? Baý-bo, bilmedik senemesene. Gözleriň aýdyp dur-a içiňdäkijäni. Indi oň agasynam ýanyňyza alyp gaýyny ugradyňyzmy? Ahyry ýuwaşrak gör, bir başga eşitdirse näme ardan? Bolduň meň başyma. Atajan meni süýtleşip goý, men-ä ony agam ýaly görýän. Göwnüde zat ýok. Merdana çykypdyr ätitiniň gowulygy. Eýýe-de. Siz edere haly diýşiňizi gutaryp gybata başladyňyz, ä? Aý, başlyk, üýtgeşik gürrüň edemzok-la. Iş barada soradym dünýeden bir zat. Hä, şeý diýseňiz-läň. Näme indi, halys, Atajan hiç zada düşünýän däldir öýdýäňizmi? Wah, özüňiz-ä özüňiz bolýan şu soňabaka gelen müşderileri-de gybbat etmän öwredermikäňiz diýip gorkýan-da. Gürem Ýusup, adamlar biziň gürleşýänimizi öňem aňýarlar. Sen tersine başlyga aýna bilen işleşjek diýýäňmi? Eý nätdiň size düşüner ýaly däli. Näme? Kime düşüner ýaly? Size gyzlara düşüner ýaly däli. Ana, aý oglan, sen menden başga kimiň göwnüni tapjak bolup heläk bolýaň? Aýdaýynmy? Aý. Seni bara oňly deňär ýalam däl. Seňki oň ýaly iňňirdem däl. Men näme saňa iňirdeýänmi? Ýok, sen iňirdeýäňok, sen oňa görä gowa. Kim ol? Başlyk. Ol nirden geldi şu ýere? Bilýäňä şul adamlaň senden başga kişi bilen işi ýokdugyny. Sen bolsa näz eden bolýaňlaý? Men näz edemok. Men şu taýda başga bolup ýörşüme näz ýadyma düşenok. Näz etsene, aýna, näz etseň hasam owadanlaşýaň sen. Hä, onda saňa gowy görünmek üçin ertirden agşama çen näz etmelimi? Ine, şul ýa gozam eretdi bolanok. Ýusup, şolar ýaly işsizmi? Işsiz-dä, şuny bellesem, itjek. Siňňirdiňden-ä gowy geregimi edindim. Indem gidip baş siňňirdisin diňlaýyn. Göz ýaş döküp uratmagam gerek gäl. Wah gülüňe ýanaýyn. Gideweri çyrtyra. Gel! Goňşy görläpdir diýdiler. Başlyk! Hä? Işde men sen üçin başlyk bolýan welin. Hawa onsoňam häli işgärler görüp dur. Sen meň hususylygymda agaň aýlap ýör diýdiler-le. Üýtgeşik aýlan zadym ýok Gowaş. Hä, sen üýtgeşigem aýlaýaňmy ýa? Arakesmä gidip geläýdiň. Her hiljek bahana tapýaňyz-ow. Bu seň hususylygyň däl. Ollowda diňe meni gatnatmaly. Meni! Günüň-gününe eýläk, beýläk aýlap ýörseň, duzurarsyň bu täze ulowy. Aý, Dünýä-de gidýär diýensoň, başlygym hiç zat diýmez diýdim-dä. Kim Dünýä? Jigim diýdi. Meň jigim? Hawa. Haý, aýtmaly-la-how! Aýtmanym, aýberem oňa. Gidiber indi. Gidiber. Arkaýyn işleňden bolýar.

Waý, gelmelem däl ekeniň. Daňk goýduň-a. Uýam garaşdyraýdymmy? Howwa garaşdyrdym. Ýarym sagat boldy-a gelip duranyma. Bagyşlaweri, ýolda biraz eglenmeli boldum-da. Indi nämä durdyň? Al-la bulary. Bu näme? Görüp dursuň-a gyşda iýmek üçin ýapylan pomidor, hyýar. Ine, munda bolsa iýrimçilikden gaýnadylan mürepbeler. Munça zady kime alyp barýaň? Berýän soragyny ejeme, kakama, saňa. Borlawýan, arada-da eltdiň-ä. Azara galmaly däl ekeni. Ýas, azara galjak däl-le, ýöne bilýäň-ä, bu ýyl ejem ýakybam bilmedi-ä. Ýöne sen näme üçin şoň pikirine deňok? Ýene-de şo gürrüňe başladyňmy? Başlajak. Näme başlama? Öýlen, öýlen diýip dilimiz saralyp gitdä saňa. Özüň gyz tapyp bilmeseňem, men tapanma bir bolýa diýäýme, läjigimja. Näme kelläňi ýaýkaýaň? Ballydym Dünýäjan, Alla näme gyz-a? Uýam, bir görseň-ä ony öwýäň, bir görsem hem döwýäň. Düşüner ýaly däl saňa-da. Näme diýseňem, ony men jigim ýaly görýän. Ikiňizem bir-biriňize mynasyp. Häzir öýe barsamam, ejem bilen men şu hakda gürleşjek. yzymdan gele. Uýam, birazajyk eglenäýsene. Men hormatly Arkadagymyzyň täze gurduryp beren Jahan döredijilik merkezinde täze aýdyma ses goýmaga barýan. Şol işde müdinýin ondan geläýerin. Täze aýdym ýazýan bolsaň men garaşaýan. Ýöne ýazgysyny ilkinji bolup maňa bergin. Hökman. Sen meň ilkinji diňleýjimä. Salam. Salam Mähri. Haý bagt çüwen parahat. Bol bol sen bola. Beh, o näme diýdiň? Bilmedik bolmasana. Diliňizden öňä gözüňiz gürleşýär. Bäh, siz indi gözüň diline-de çyn ugradyň. Baý-bo, meň kärdeşlem basym palam atyp ugrajag-ow. Goňşy gürrüň başga ýaňa sowmasana. Görüp durus-a biz bar zady. Ow, ýöne ony bilmek üçin çenden aşa zehinli bolmagam gerek-dä. Näme, mähir ikimizden başga işiňiz ýokmaý siziň? Bolmasa aýdyň-how häzir, başlyga haýyş edeýin, baý iş tapýar häzir size. Goçmyrat, Şu adam hakykaty bildirmejek bolsa gepi başga ýaňa sowýaň. Howwa. Ýöne bärde ýene bir sebäp bolup biler. Näme sebäp? Aýt-da. Haçanda adam öz bagtyna düşünmedik ýagdaýynda şeýle bolup bilýär. Beh, siz goýjak däl-ow. Hormatly kärdeşler, psihologlar, şu günki sapagyňyz üçin köp sag boluň. Indi men arkaýyn öz işim bilen boluberjek. Nätdi? Şundan soň Mährä öz duýgusy barada aýtmasa zat bilmedigim. Salam. Salam. Salam. Neme, gowumy ýagdaýlaryň? Näme, ýaramaýana meňzeýänmi? Aý, ýok, ýaramaýana meňzäňzok. Ýöne ýagdaýyňyzy soraýyn diýdim. Gyýw, bärsi hassahana däl, bärsi döredijilik merkezi. Daşky gapyda ýazylandyr-a. Şeýlemi? A men näme etmeli onda? O näme diýdigiňiz bolýa? A indi siziň şeýdip keýpiňiziň ýoklugy zerar. A men arzymy kime aýtmaly onda? Eger salam berip halyňyzy soran üçin ötünç soramaly bolsa, aýdyň, ötünç soraýaryn. Bolýa-la, her kimde bolup dur-a beýle ýagdaý. Birazajyk kelläm agyransoň, bulaşdyraýdym-da. Bagyşlarsyň. Kelläň agyrýan bolsa, döredijilik merkezine däl-de, hassahana barylýar. Hol daş girelgäň agzynda, ýokarda näme diýip ýazylgy duranyny okap görensiň-ä? Hawa, men o ýazgyny günde irden işe gelemde görýän. Onsoň şol ýüzünde näme diýip ýazylypdyr? Köp gepli, işsiz adamlara girmegi bolanok, sebäbi olar döredijilik merkeziniň işgärleriniň kellesini agyrjadyp ýazykly. Hmmm bu şeýlemi. O ýerlerine men kän ünsem bermändim. Zenan islemese bolsa, ony açmaly. Açmak hökman näle? Ony öl hökman näle? Ýö Merdandan soraýyn. Ýö sora. Ýö. Näle? Salam dünýä. Gowumy ýagdaýlaryň? Salam, gowy, gowumy özüňiz? Aşyraga bun gelmedi-ä? Hawa, hawa, başlyk bun işe gelmedi. Ýok, maňa agam näle Merdan gerekdi. Merdan? Hawa, bäşim, näme boldy? Seni soraýarlar. Dünýä? Ýör, çagyr, gitdik. Işläli. Dynma-a işiňi. Ýör, diýýän, ýör, ýör. Merdan. Gowumy ýagdaýlaň? Gowy, sen gowumy? Gowy. Näme üçin pyşyrdap gürleýäň? Özümem bilemok. Aşygam ýok. Habarym ma. Ýaňy işe barýanym görüp gelneje günortanyňy iberäýdi. Azara galmaly däl ekeniň-dä. Bir gün belki saklaňda niş zat bolasy ýok. Getirmeli däl ekenim-le. Ýok, getireniň gaty gowy boldy. Şu açlygyma näme gürleýämem bilemok. Şeýlemi bolýa. Işdäň açyk bolsun. Bor onda Merdan men gideýin. Agaňdan şoň günortana çenli rugsat aldym. Gowlukmy? Jigilemime seretmeli boldum. Bolýa. Wiý, Merdan, ýüzüňe bir zad-a degipdir? Onam şu wagt aýdýaňmy? Ýok, tersine o tarapyňy hapaladyň-a. Entegem aýtjak geldim, çydaman aýtdym. Bir-bir. Sagaman işle. Dünýe. Hä. Senem sagaman bar. Gowymy ýagdaýlar? Hawa. Bu gün şadyýan görünýäňler. Aý hawa ýaňy öýden çykyp gelýäkäm goňşulam gabat geldi. Biraz söhbet etdik welin, şähdim açylyberdi. Dogry. Ýer alma, goňşy al diýilýänmi? Hawa, gowy goňşulamam bar, gowy kärdeşlem bar. Ýöne. Ýönesi näme? Ýöne bir kärdeşim bar. Hemişe gürrüňi güýäp, meni bar işimden goýýa-da. Men seni işiňden goýýanmy? Biler bolsaň, men seň işleň baryny bir eýýäm etdim. Ynha, bular nota geçirilen aýdymlar. Bular täze aýdymlara hödürlenen goşgular. Saýla! Mähri, näme gaty gördüňmi? Men ýöne ony degişip aýtdym-a. Onsoňam. Bilýäň-ä, sen bolmasaň men el-aýaksyz ýaly. Onda el-aýaksyz ýaly bolsaň, özüňe kofýe-de demläp bilýänäsiň. Hawa. Bolýa-da, sen bile deň bolmaýyn, demläp beräýerin. Mähri, men dogrudanam durmuşy sensiz göz öňüme getirip bilemok.

Eý, içmegi zordan çykardym-a. Bir gelnejeň toýa gidip gelinçäň geýäý diýdilaý, gelemsoň geýjek-ow. Hany sen toýa gideňokmy? Ýok, gitjek baş, eşigimi çalyşsam men-ä taýyn. Bar, ulagy otla. Bolýa. Ýolda senden ulynam almal-a.

Ah, wah, nämesi barmyş, goňşy? Hany geläýmäý. Ine, seret. E, nämesi barmyş? Gül ýaly. Aý, maňa ýarady, howşy. Eý, maňa şu içmek ýakymly ýaly bolup dur-aý. Aý, dagam, goňşy, sen haçan penjek geýdiň? Bir hili meň göwnüme seni bary şu dogruňdy-da, bir gezek içmekli dogran ýalak bolup dursuň-da-aw. Aý, öýlenemde geýdim-ä, goňşy. Ýok, geý. Suratlaryňy görkezeýinmi? Ýok, ýok, gerek, gel, öňem iki ýüz elli gezek dagy görkezdiň, goňşy, maňa şu suratlaryňy. Aý goňşy borlaý şu toý sowuzam bolýa goňşularyň içmegi geçjek laý menä. Ana şeý däl ana şeý. Toý sowuzlyň arka içmegi geçäý bolýa mı. Ýöremäň goňşy. Hä neme. Häzir meň bir az owlak işlem bar. Häzir şu işlem dynýançam bir käwejik çaý iç sen. Onsoň gidibereris bolýa mı. Aý bolýa kaka ýöre men saňa çaý bereyim. Howwa. Salam gyzlar. Işleýäňizmi sagaman? Barmanda. Bar ol. Bizä işläp ýör. Seň bolşuňa nähili düşünmeli. O näme diýdigiň bolýa gözel gyzyň jorasy näme edipmiş indi. Waý, mundan artyk näme etjek sen. Hemişe gudaçylyga öýe barylýamyka diýýädik welin. Agy, uzak gün gürläp ýadaňokmy sen, bar işiň bilen barsana. Hawa, haçan görseň şu taýda dünýäni işinden goýup diňlese diňlemese gürläp otyrsyň. Waý, bolýa jan dogan, gürlemedigim, gitmeli bolsa gidäýerin. Ondan gowusy gönüläp sen şu ýerde artykmaç diýäýmeli-le. Merdan, Muňa näçe aýtsaňam gürlemesini goýmaýar. O gürlänä hiç, diňläň diýip azar bermese bolýa. Waý ýok Merdan, diňlemek hökman däl. Esasy zat gürläp dursa bolýa. Goňşy göräýliň onda. Eýýäm göräýliň goňşy. Hawa. Çaý sowap bersene oňa. Çaýam goý şordan. How, indi gelinçäň sowar şu. Garnyň toýuňar içek ýören. Nätdiň-aý goňşy? Al Merdan, Merdan. How, meň işgärime, Merdan! Aý, işgär seňkem bolsa ini meňki how. Merdan! Hany ýör, ýöräli derrew, ýör, ýöräli, ýör! Hä, bolaýdy. Işjagazyň ýanyna gerek. Geldi. Sag bol. Ana indi ýeke galansoň, baý joraň gerek bor-a. Baý gürrüň edesiň geler-ä. Etjegiňeden soň gideňde näme?

Bäşinji gezek gelip durşum şu taýda. Myrat gerek maňa. Myrada rugsat alyp häl gaýt dagyn ýaramajak bolýan diýdimi näme indi. Ýüzüňden millerere arkan berip alýaň sen. Aýryň. Biri sana diýen bir minut gel. Men bamy. Sen sen sen gel. Salowmaleýkim. Waleýkim salam. Nirde şo Myrat diýilýän. Myrat me? Irden abadam. Irden geldi. Günortanam bady. Hä-hä, golylaýba gelýär. Dogam ediber yzyny. Myrada ulagyň açanam. Sag bol inim. Opba! Hoppa, Myrat jan al. Uý. Senem meni alajak bolýarmy? Ýoon, ol sizi görüp, ýaňja düşüň aşagyna girdi. Ýo, handa. Aý. Men muny beýt goýmaýan. Gije ukulda oýda. Men ýene-de gelen. Gitdim aýol. Aýyň düýşüne girerem. Näme üçin gelýär aý? Näme üçin gelýänini bilesiň gelýärmi? Onda diňle. Bäh, daş etdiň inim munä, sag bol. Ulag zawoddan çykan ýaly etdiň-aý. Agam, bu biziň işimiz-ä. Gowy bolsa sizem. Bu näme? Bu awtoulaga yz beriji. Bu näme ulagda ýakymsy ys barmy? Ýo, ýoam, bul ýöne sowgat. Bula ýöne ýerden sowgat bolmalaý indi. Oňa dä, muňa dä maňa berýäň. Sebäbi bara muň? Ýoam, ýöne bul müşderilere berilýän sowgat-a. Bäh, ýöne ýerden sowgat-a bolmalaý indi. Bu ýerde bir zad-a bar. Şondan soň ýene-de dört gezek geldi. Şo bir zat düşündirmekden ýadamsoň, indi maňa bukulmakdan başga çykalga galmady. Salam aleykum. Waleýkumessalam. Weý-weý. Waý waý waý eý bir kelle arabaňyz ýokmy? Wah ýokda, kelläňize näme bolýadyka? Eý düýn bir ýykylyp durmyş, sämäp dur-aý kelläň. Bäh gatyrak ýykyldyňyzmy? Gatyrak diýip kiçeltmesene ony. Garçyllap gaýtdyňmy diýsene. Birinji gat, ikinji gat, üçünji gat, dördünji gatdakylar bar gapymda dur-ow, näme gaýtdy-aý diýip-ow. Bäh, bäh. Ýok daýaň. Gelneje bilgeşleýin etýäge. Günde öýlesik bilen öýüň içini we bäş gezek süpürmesi inçe alyp ýatybilenok ol-ow. Ýok Laýdyk aga, bilgeşleýin edýän däldir genjem. Beýle däldir Laýdyk, näme gelnejeň tarabyny çaljak bolýaňmy? Ýok, ýok, men siziň tarabyňyzda. Onda näme siziň tarabyňyzda diýip, bilgeşleýin edýä ol. Gelnejem sizi gowy görýär Laýdyk aga. Aý, ogulaý, şo wara ýykylyp bir ýer wagyrsam, işe gitmän öýde bolýan-da. Şoň üçin öýtýän-ä. Hä, ine muny ýene-de hä diýendik-ka. Sen hä diýmejegem bolýaňmy? Ýok. Hä diýersiň, hä diýersiň. Dikga, indi kelläňi gowulanandyr-a? Gowaý! Gowy bolsa seň ýanyňda şeýdip derdiňi çekip durjakmaý. Gitjeg-ä işim derdim bilen. Gowy däl-dä. Dikga, sähel zat üçin ejizläp durmasana. Kim?

Hä, bir minut garaş. Goýma, goýaýman, bir minut garaş. Häzir diňle meni. Hawa, goýma. Bu eşidilýärmi? Berdi. Men diňle onda diýen ony sen aýdyp başlaber göni. Bolýar?

Goşgam aýdaryn, aýdymam aýdaryn, gerek bolsa, tans hem ederin. Hawa. Aýdyp bereýinmi? Aýt, Ýusup. Diňle onda. Diňleýän, Ýusup. Diňle onda. Sataşdym men, diýip gol çekjek senä. Sataşdym men dip gol çekjek senä. Eger maňa söýgi sözleriň berseň. Eger maňa söýgi sözleriň berseň. Aslynda sendenem başga gyz känä. Aslynda sendenem başga gyz känä. Näme? Näme? Hä. Emma nätjek ýekeje seni söýsem. Saňa duşup gözelleşdi meň dünýäm. Saňa duşup güller açdy bagymda. Bir zat sorasam ters jogap berýäň. Ýa-da kem tapdyňy saňa söýgimden. Söýgime kem baha berme sen aýnam. Geň zatmy ýa ýürek bir seniňki edile. Geň zatmy ýa ýürek. Birin söýse, men nädip ýaşaýyn gözlerin görmän. Men nädeýin ýürek diňe sen diýse. Goýmaýa gelýäňmi? Aýlaly. Hawa. Işden gelýädiňmi? Hawa. Hemişe şo bir wagtda. Ýadyňdamy, bäş ýyllap bile okapdyk. Hawa, gyzykly döwürlerdi. Her kim indi bir ýerde. Hum. Sözüňem böldüm welin, aýdyber. Neme, eger sen garşy bolmasaň, öýdäkileri, Ini ýokaryk my aşak. Ýokaryk. Ýokaryk my? Mak meni aşak aýt bolýalaý. Aşak barýaryn men. Aý nä siz bilen aýdan saýdan etdigim borla. Salam aleýkum. He waleýkim essalam. Saglyk inim nähili ýagdaýlaň gowumy? Aý inim azlary köp dogaý salam aýt. Eý soňky wagtlar bir hili görnenok aýdýana. Potpyşkakam gördüm welin köp dogaý salam diýipdi. Aý. Oň bilen ana kän oýnardyk agam bilen. Paýtga wagtlar ýaş mahallam bir inim. Bolýa sag bol. Hä. Sag bol. Heý inim. Şu ilki şu taýt göçüp gelnende wah, ilki başlar. Şul it bilen ýüz tutup bir salkyn aýlanýardym oň. Anan mörziň inim. Aý muňa her gatynyň eýwanyna çykyp şäherimi synlaýardym. Aý şu taýlardan nagynmaý diýip, şäherimiz şeýle bir owadan görünýär-de, şeýle bir owadan görünýär. Şu gözýaşyň süzüp, şäheri synlaýan bolma. Aý, gaty hezil-how. Şoňam-a, özi boluş şul bir hili hezillew-a-how inim. Ynanmarsyň. Hum. Aý, şeýle, men-ä bir hili göwnüm açylaýýar. Hä, bolýa, bolýa inim. Galanam şolar ýaly soň gürrüň bererin-dä inim. Hä, bolýa, bolýa, bor inim jan. Hum. Doglan günüň gutly bolsun Arslanjan. Heý, işilerde-de bir dost diýersiň. Heý, dostuňam bu doglan güni ýatdan çykaryp bolan. Arslan gutlaýan! Sag bol sag bol. Seň aýdanlaň hemmesi dogry bolup çykdy. Çyndan hem bar ses zynjyrdan eken. Hä şeýlemi? Bolýa bolýa. Yzy dowam ediber. Arslan bu gün başga zat bilen gutlamady. Hä sag bol saňa ýakyn. Näme bilen? Bu gün Arslan birinji gezek işe giçä galman geldi. Özem tersine ýarym sagat ir geldi. Gutly bolsun Arslan. Sag bol. Agsa gutlaýan. Sarawalkim Başyk. Aleýkim essalam. Ýadyňa düşdüm Başyk. Başyk boljak bolsaň hemme zat ýadyňa düşmese başyk bolup bolýamy? Men saňa üç gün mundan öň näme diýdim? Näme diýdiň Başyk? Ammardaky azlygyň harytlaryň hasabyny taýýarla diýdim-ä. Taýýarladyňmy? Ýok, başlyk. Taýýarlamadyk bolsaň, şu gün işde gijä galypjyk taýýarlamaly bolsa-da taýýarlardyň. Başlyk, şu gün gije diýme, birazajyk işim bar, ertir taýýarlaýyn. Men näme müşderilere bir güne çenli bir ýerde aýlanyp, güýmenipjik geläýin diýeýinmi? Bor, başlyk, öýden. Işläber. Arslan! Hop, şuny alalyň.

Salam aýlaýly. Salam. Näme ýem gaýdyp barýaňyzmy? Hawa. Häý, ýem ýapýaňyzmy? Aý oglan, sagat bir bilýäňmi? Iş wagty tamamlandy. Uly il öýüne gaýdyp barýa. Näme seň geler öýdüp garaşyp oturarlar öýtdüňmi? Aý bolýa-da. Gynanmaň, ertir birinden sagat sorap irräçik geläýersiňiz. Uly iliň işleýän wagty. Aý ýok, gynanyba gynanymok. Esasy maksadyma ýetdik. O nämäň maksady? Seni görüp galym diýjek boldum. Ýöne. Hä, näme? Aýt ýönesinem. Irräk gelen bolsam, seni has köpräk görerin diýjek boldum. Aý oglan, men sen ýaly diýjek bolman, şeýle bir gowy zatlar diýerin welin, galan ömrüňe şu ýerik geleňde ziňkilläp durarsyň. Aý läle, men beý diýjek bolmadym-a! Aý oglan, sen diýjek bol, diýjek bolma, meň yzymdan bir gal.

Aý oglum, ýene-de senmi? Hawa, men. Işden şutaýyp gelýänçäm yzarlap geldiňmi meni? Aý, ýok, yzarlab-a gelemok. Ýöne duralga geldim. Näme üçin? Wiý, duralga näme üçin gelinýär? Awtobusa münmek üçin. Hawa, onnoň, haýsy awtobusa garaşýaň?

Şu ýerde aglaýanymy bildirdiň-dä? Hä, şeýlemi? Ondan dogry jany aýdaý. Dogrym aýtsam, Aýläne, sen hakdaky pikirler gije-gündiz kellämden çykanok. Aýläne, seň gözleň meni özüne bendiwan edipdir.

Näme sen Aýläni gowy görýäňmi Serdar surat ber. Aýdaý gowy görýän bolsaň Aýläni. Men düýn Aýläni bir oglan bilen gördüm. Nirde? Ikisi bileje ýola barýan ekenler. Aýläle-de gaty şadyýandy. Şeýlemi? Hawa. Diýmek, gowy görýän ekenler. Ýüňi sen ýaňky sylandygyňy beýlere diýmelä dälmi? Men oň göwnüne degjek bolmadym-a. Ýöne suratdakyň kimdigini biljek boldum. Onsoňam, Aýlänäni görenimi aýtdym. Sen düşün, o suradyň üçin ýöne surat däl, suratdaky Aýläle, olaň arzuwy, umydy, düşünýäňmi? Men oň Aýlänäni gowy görýänini bilemokdym-a.

Bu bir aýdym bar eýýäm eýýäm. Unutdyňmy eýýäm eýýäm. Eý tüweleme sözlere bolupdyr sözleri kimiň kay. Ine jigim şahyr. Aý nätdiňaý galamyň ýiti bolsun kagyzyň sözden nolsun. Bäh. Goş senem ýoşup bilen şahyr bolup barýaňaý. Aý bizem nä sungatyň içindede gelniňem jigsi aýdymçy. Gün uzakdan şoň aýdymlaryny diňleýäs. Tanaýansyňam. Tanaýan tanaýan goşy. Ine, biri goşgy ýazýar, biri aýdymçy, a biri Sen bolsa futbol, futbol diýip. Ýok-a goňşy, menem Seýdiň muşdagy, işde oglanlar bilen Seýdiň toparyna janköýerlik edýärin. Aý nätdiň-aý? Hawa. Sen şuňa? Hawa, hawa. Aý nätdiň-aý? Hawa. Aý siz çaga wagty. Özüm äkitýärdim futbola. Gitmejegem bolsa, göterip äkitýärdim. Sportuň başga görnüşine geçjek diýsede diňe futbol oýna diýerdim. Ýok-ow, Aşyr, beýle däl-ä. Sen futbola gitme, futboldan çyk diýerdiň-ä. Aý, jigim jan, sen jigim meniň başga ýerden ýerimi çalşaýyň öýdýän. Men saňa diňe futbol oýna diýerdim-ä. Derwezä girse gol. Onuň ady futbol. Beh. Goňşy senäwürdi. Ýatan zehin ekeni. Gör, işden bir gijä galmaly. Gelin, goý o zatlary. Galan zatlary Aýlalajaň özi aýryşdyrar. Otur hany. Biz şu arak gürrüň maslahatyny edeliň. Nämäň gürrüňi eje ol? Nämäň maslahady? Şul öýde meňem bilmeýän zadym kän-ow-a. Ony-ä il bileňokmy? Şuny habardar edendir-ä gelin seni. Hawa, aýtdy. Merdany meselemi? Guý. Nirä oglum? Eje men öz otagyma geçýän. Ötäýt oglum. Eje. Aý eje. Utandy. Azar berme. Utandy. Neneň bolsa eje. Bu barjak gojuk diýip dagy bir duýdurdyňyzmy? Jan oglum. Şu siziň gyzyňyz biziň oglumyz bilen halaşýandyr diýip duýdurylyp barylmazmy? Gyzly öýdür-da, jan balam, dilegçilige saçakly barylýandyr. Ýo, şonda-da bir duýduryp barsaň gowy-da, haw. Birden gapysyny açyp, zöwwe girseň-ä bir heýlek bolmazmy ol? Kikirdän bolup oturmasana goý senem. Türkmençilikde duluňdaky gyzyň ýetişenini il-gün özüňden gowy görýändir, oglum. Hum. Aý, hawa. Ine, bir gün Aýläle janam sorap gelerler. Näme şonda, a gyz öňünden duýdurmaly ekeniňiz diýeýinmi? Näme indi by Aýlälänem Aýlälä-de Aý. Men mysal üçin diýip aýdýan, jan oglum. Howw. Aý şeý diýiberoje, ýüregiňi ýardyň-a. Oň üçin ýüregiň ýarylyp oturmasyn, oglum. Gyzly şeýle bolýandyr, oglum. Bu gün gelmeseler, ertir gelerler, onda-da bir kişem däl, telim kişi sorap geler. Wah. Şu ýöne bar-a, oglum, şu ýeňňesirän bolup ýören Zyýada bar-a, şo bir hokga taparmyka diýip otyryn Nabadan. Hä, näme üçin, ejem? Aý, hal-ha, näme üçini, bu gelniň ýanynda otursa-otursa, Baldyn Dünýäjany öz jigim jany alyp berjek hetdir gepleýärmişin. Şondan az ýaýdanamok-da, oglum. Hä, bilýän-de. Näme diýýäň?

Bilensoň, habar bolansoň şeýdip ýör-dä. Hah, eje. Diýse diýip geçsin. E, diýeri goýar-da, näme. Esasy zat şu ýaşlaryň özleri düşünişde boldy-da. Ana, ana, menem şony diýýän-dä, oglum. Ýöne biz gelin bilen baryp bir göreli diýýäs, oglum. Baryp görüň. Bu-da gapy kakmak bor-da, näme, balam. Hawa. Onsoňam ýol söküp gitme işimiz ýok. Oturan ýerimizden gygyrsagam eşidilmän galjak aladasy ýok. Aý, nädýäň-aý eje? Onuň bir hili bolmazmy-aý? O gapysynyň bärisine baryp, o ýarmadan gygyryp duran ýalak bolmazmy-aý? Hä? Hawa, hawa, sen gurjap bileňokmy, ejem oýun edýär-ä. Hawa, hawa, sen gurjap bileňokmy, ejem oýun edýär-ä. Hälden bärem oýnady otyr ejem. Haý, ejemiň oýny kändir-laý, aý, eje, menem diýýärin.

Ay ne etdiýäň ay goňşy? Goňşy, ulag sürüşiň ay ony metanow ay sen. Aman ulag diýip beýik sürmeliler ulagy. Erbet süremok ay goňşy. Başlyk. Hawa, baş. Nähili sürmelidigini öwret onda maňa. Bor, baş. Salowmaleykum, baş. Waleýkimessalam. Baş. Haý, Arslan jan, saňa-da sagat bereligimiz bar eken-aý. Bizden öň geläýýäň-aý işe. Bolýar, men ýerime. Gowja işle. Bor, baş. Bra sorajakdymy? Sora. Başlyk, jinsi dünýä bilen gürleşýänimizde kelläňi sypalamaz. Ne aýda aýtsam diýýä. Mysal üçin diýýä. Mysal üçin, men hem bilýän şoň birhililigini. Ýöne söýgini saýlap bolýarmy? Indi näme etjek? Indi işlejek. Galanam ejem dagy öz çözermi? Oho, toý bolaýjak ýaly. Aýdym ejem dagy bir gidip gelsin-de. Menem siziň beren sazyňyza şoňa görä bir penjek saýlaýyn. Ýöne bir zada gynanýan-da. Näme? Şu gellanjy bar-a, ýaman uzak ýol sökmeli-le. Kim bilýär, iki ädim ýa-da üç ädim onýanam gellanjy bolýan eken. Ýör onda. Eje. Hawa, oglum. Goňşular gelipdir. Wiý, gelsinler balam. Gelen döwlet diýipdirler. Olar-a ýaýdanyşyp dur. Wiý, näme üçin ýaýdanýarlar? Hany, gapy açyk, bar, gelin çagyr, oglum, çagyr! Ana goňşularam geldi. Geleweriň goňşular, geliň, geliň. Geliň, geliň goňşy, gel. Bagyrgyn oturarmysyňyz goňşy? Salam älik. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Hudaýa şükür, Hudaýa şükür. Geliň. Içiň daşyň hemme saglyk gurgunlykmy? Gül ýaly. Özüňizem gowumy? Tüweleme gowy Hudaýa şükür. Dünýäjan işdedir goňşy. Hawa işde işde. He tüweleme. Bizem goňşy habarlyja geldik. He şeýlemi. Hawa. Merdanjan üçin dünýäni sorap geldik. Onsoňam Ýaşlaram biri-birinden habarly ýaly. Habary barmy? Hawa. Köne jaýda-da bile goňşy bolup oturypdyk ençeme ýyllap. Hawa-la. Goňşy. Elli gepden belli gep. Tanaman duran ýeriň-ä däl, ýat adamam däl. Öz gözüň ýetip duran ýeri. Onsoňam, dünýä-janada çagalygyndan belet bolamyzsoň. Men-ä gaty arkaýyn, gapyny kakaýandyr goňşy. Galanynam näme, görübiris-ä. Onsoň menem näme, daş ýerde däl, geler-giderin uraryn men. Ýöne şu habaryňy ýetirseň bolýa. Wah, goňşy jan, seň garaşýan habaryňa edil häzir jogap beribilmerin men. Bir maslahatlaşmaly adamlam bar, geňeşjek adamlam bar. Galanam nesibedir. Hany bir geňeşip, maslahatlaşyp, soň habaryny ýetiräýerin-dä size. Bolýa goňşy, bolýa. Geňeş, maslahatlaş. Maňa habaryňyzy ýetirseňiz bor. Onda näme biz eglenmäli turaly. Sag oturyň. Toýa gatnaşalyň. Sag boluň goňşy. Sag bol gelin. Sag boluň. Biz turaly. Sag boluň. Sag boluň. Sag boluň. Gel gel gül ýalyjak balyzymy şolara berip goýberäýmeli bolarmy Kagy daýza. Gyýw gelin, ýetişdireniň gyz bolsa gapyňy daşam kakar ýakynam. A şumat me diýip berip goýberýän adam ýoga. Kimiň nesibesinde bolsa şol alar. Howwa, howlukmasana daýza. Şulaň merdany jynym alanok. Dünýä jan has gowy oglana mynasyp. Heý-de Gülşat bilen Dünýä bir öýde ýaşap bilermi? Gelin. Daýza. Gyz seňki. Ýöne Dünýä jan meň ballygym. Men ballygyma iň gowy arzuwlary etýän-ä. Indiki gezek gelenlerinde entek gyzym ýaş diýäýsene daýza. Şeý diýäýin onda. Hawa, şeý diý, şeý diýsene. Entek olardan has gowy ýerlerem geler-ä. Onda şeý däýeris-dä. Merdan, Ýaňy men ejem bilen gelnejemiň gürrüňini eşitdim. Eýýäm gelnejem ejemi öz tarapyna geçiripdir. Alybilmez ýagsam seň gelnejeň. Hat şanly görseň şoň gürrüňini edip ýör. Ho, biziňkiler-ä gaty arkaýyn käbirler şoň toý ederis diýişip. Sen hany aglamaňy bir goý. Men saňa näçe aýtdym, Merdan, şoňa erbet görünmejek bol diýip. Näme indi biziň ykbalymyz öňden çözmeli bolup durmy? Hany sen beýdip aglamaňy bir goý, entek bolan zat ýog-a.

Sungatda. Onsoňam seni bir saz çalmagyňa bilýän şu araba. Ine şu sazy diňlemäge päsgel berýändigem bilýänmi? Sen maňa şu sazy gitde gara goňşy işinde çalsana gaýrat etden. Men öýümde islesem saz çalaryn, islesem deprek çalaryn, islesem agşam daşyndan tans ederin. Nätdiň? Dikde goňşy dogry diýýär, sungatdan garşy çykanok.

Haa, sagaman oturanmysyň onda? Howwa, senem sagamanja geldiň. Çagalaram gowumy? Howwa, Hudaýa şükür. Bolýa. Näme täzelik bar onda? Aý, bir gaty üýtgeşik täzelik-ä ýok. Ýöne goňşular gelip gitdi. Goňşular? Howwa. Keýpinem, eýgilikmi? Saçakly geldiler. Hä, saçakly geldiler. Gyzymyz üçinmi? Hawa, şol Merdan üçin sorap geldiler. Hüm, tüweleme. Siz näme diýdiňiz onda? Aý, menem gelin bilen maslahatlaşdym. Hawa. Gelinem bir gaty göwnäp durmady. Hä. A gyzymyz näme diýýär, gyzymyz? Ýaşlaň arasynda söýgi bar ýaly. Söýgi bar ýaly. Söýgi bar ha? Onda näme üçin razy bolmadyň? Ýa bir bir goňşusy, bir tanalýan ýeri bar, ýakynlaşjak bolýar goňşusy bilen. Sizem aýtym daşlaşýaňyz. Goýaý. Sag bol gyzym. Bir tanaýan ýeriň, gözüň ýetip duran ýeri, bir sözüni alaýmaly ekeniňiz-dä. Il-ä şuň ýaly gowy goňşular bilen ýakyn arasyny saklamaga mümkinçilik gözläp ýörler. Sem gaýta. Onda indiki gezek razy bolaýeliň. Razy bolaýyň. Garagulak pälwan häzir gezmegiň ders. Baýra gidelimi ýa düze gideýlimi? Waý jigim, seňem şo bir bolşuň-da. Uýam, salam. Gowumy ýagdaýlaryň? Eýgilikmi? Jaň eden bolsaň, özüm baryp alyp gaýdarsyň-da. Indi baryp bolan bolaýmasaň, men saňa näçe gezek diýdim, geläý, geläý diýip. Indi hiç. Öýler saglykmy, gowlukmy? Öýler gowy-la, saglyk, gowluk. Ýöne baldym üçin goňşular guda geldi. Gaýynymam razylyk berdi. A guda gelen bolsa, gowy edipdirler. A razyçylyk beren bolsa, has gowy edipdirler. Sen nämäň gürrüňini edýäň? Men näçe wagt bäri Dünýäni sen gelin edip alarsyň diýip arzuw edip gezdim-ä. Uýam, gynanma. Sen gows ejem bilen gürleşde. Başga bir ýere gitmäň aladasyny et. Näme? Dogrudanam, kimlere gitmeli? O uýam siziň goňşyňyz Aýläle. Waý jigimjan, Aýläle şeýle gowy gyz. Men derrew ejem bilen maslahatlaşaýyn. Men onda eglenmäýin.